Бөек Ватан сугышы бер генә совет гаиләсен дә читләтеп үтмәгән. Кемдер ирен, я әтисен, улын, я бабасын югалткан. Илебезне сакларга ир-егетләр белән бергә хатын-кызларыбыз да күтәрелгән. Алтын балык кызлары да бүген якын кешеләрен күңелләрендә терелтеп, аларның сугыш өзгән тормыш тосмасын хәтердә яңартырга булдылар. Алар белән бергә Урман аланына сугыш ветераны Мифтах ага Нуретдинов, Патриот клубы яшүсмерләре һәм сугыш чоры җырларын башкаручы шәһәрдәшебез Рафик Сабиров килде.

Акаеннар моңы соң шавылыйлар.
Сугыш вакытында күпме саубуллашулар бәхилләшүгә әйләнеп күрешүсез калган бит. Әйе, җиңү шатлыгы ел саен кайгыларны да яңарта шул. Яу кырында ятып калганнарны, якыннарны уйлап, үзе әкезелә. Минем бабам Шәйхеләгъзәм дә яу кырында ятып кала. Алар әби белән ни бары җиде ел гына яшәгәннәр. Әтинең әтисе Ясин бабай Япон сугышыннан бер аяксыз кайта. Әле шул хәлдә дә ул кире сугышка чыгып китә. 42 елны Калининград янында халек була ул. Ә менә әнинең әтисе Фатхилбаян бабай. Ул хәтта Берлинга кадәр үк барып җитә. Элемтәче була. Бабай Рейхстаг түбәсенә кызыл әлем элгәннәрен дә күрә. Безне аныкларын янына утыртып еш сөйли иде ул аны. Тик ни кызганыч, бабай хәзер исән түгел инде. Ә минем Мәбделгәрәй бабам сугышта хәбәрсез югалган. Ә икенче бабам, Сәгыйдулла, ул исә Бөек Ватан сугышы башланганчы ук фин сугышында катнашып, уң кулын һәм сул кулының бармакларын калдырып кайта. Бабам дип яратып дәшәргә язмаган шул миңа. Мин кечкенә чакта ук сигез баласын ятим калдырып, Пуля яраларыннан мәңгелеккә күзләрен йома. Әтием безнең кайтып керә 46 нчы елда гына әле, сугышны бетереп. Апалар, әниләр сөйләве буенча ишеккә сыймый иде, кайтып керде диләр. Ул үзе сөйләве буенча разведгруппада э, служить иткән. Ул менә шундый сөйли иде инде анда ничек немецларның тылларына кереп, анда ничек эшләренә барып чыкканнарын. Сугышта үзәгесгеч чаклар бик күп була инде. Аның авырлыгы бик күп булган инде бездә. Апаларга, әниләргә. Кадерле ветераныбыз Мифтах абый, сез дә истәлекләрегезне бүлешегез әле. Сугышка киткәндә сезгә ничә яшь иде? Ул вакытта миңа унбиш яшь иде. Яхшы, э, таза мужикларны сугышка алып киттеләр. Безгә яшь егетләр Хатын-кызлар белән бергә сугышка икмәк әзерләү өчен атлар белән сабан сөрәп, икмәк чәчеп, ур урып, кышлар буе икмәк сугадырык. 17 э, яшь тулгач, метр ярым э, рост булгач, безне армиягә алдылар инде. Мифтах Нурыддиновна Уфада 6 ай әзерлек курслар үткәннән соң 9 гвардия һава десантчылары армиясенә билгелиләр. Ул өченче Украина фронтында катнаша. Ана Румыниядән без киттек, дальше Чехословакия үттек, Югославия үттек, Болгария үттек. Венгриядә безне каршы алды сугыш. Анда каты сугышлар булды инде. Дунайны үтеп киттек инде. Будапештны үтеп киттек. 45 елның җиңү язын Мифтах абый Альп тауларында каршылый. Веска военный округында без Жуков белән без очраштык. Бөтен офицерларны куып чыгарды да, мин солдатлар белән бергә ашыйм. Аш ашап, бергә каршы алды мине. Шундый уңышлы булдым. Өлкән сержант Мифтах Нурытдинов сугыш тәмамлангач, танк училищесын бетереп, армия хезмәтен Германиядә дәвам итә. 43 ноябрьдә алындым. Иленче э, елны ноябрьдә исән сау кайттым ил туган илгә. Э, сугышның беренче көннәрендә үк хатын-кызлар һәр тормакта да ир егетләрен алмаштырырга дигән чакыру белән чыгалар. 15 яшьтән башлап һәркем өчен хәрби эшкә өйрәнү мәҗбүри итеп куела. Аны бүгенге көндә дә белү зыянга түгел дип уйлыйм. Чаллы шәһәренең Ватан ана мемориаль комплексы янында яшүсмерләр өчен беренче номерлы пост эшли. Ул республикабызда совет чорыннан сакланып калган бердәнбер патриотик оешма. Үзенең даими эшчәнлеген 1985 елның 30 апрелендә башлаган. Беренче номерлы пост бинасына иң яхшы укучыларны билгелиләр. Алар монда Җиде көнгә килә. Бу сакчылар өчен мемориаль атна. Алар сәгать ярым саен алышына. Шулай ук көн тәртибе белән танышалар, стройда йөрү һәм каравылда тору тәртибе өйрәтелә. Ә без килгәндә биредә 81 нче кадет мәктәбе укучылары иде. Вольно. Смена.
Направо. Во! Равнение на знамя. Шагом! Марш!
Без постта торучылар Бөек Ватан сугышы тарихына, һәлак булучылар истәлегенә, ә иң мөхиме исәннәргә олы хөрмәт белән карыйбыз. Я,
Сергеева Алина Ивановна, Һәрбер дүшәмбедә постта торучылар ант итәләр. Сак, иң беренче чиратта үзенең патриотик һәм әхлакый ягы белән әһәмиятле.
Клянусь, клянусь, клянусь.
Хезмәт итү ул безнең ватаныбызның мәнфәгатьләрен сакларга әзер ата-бабаларыбызның хәрби донына лаек булу дигән сүз. Һәр көнне шәһәребез мәктәпләреннән чакырылган өлкән сыйныф укучылары Мемориаль комплекстагы мәңгелек ут сагында торалар. 36 ел эчендә барлыгы 30 меңнән артык укучы шундый дәрәҗәле вазыйфа башкару бәхетенә ирешә. Сакта торганда без зур җаваплылык һәм горурлык тоябыз, ди укучылар. Сугышта җиңеп чыгып, безгә тыныч тормыш бүләк иткән якташларыбызның якты истәлеген саклауны яшь буын изге бурыч дип саный.

Әйбәт була бит, тоже шулай шулай пешерәләр я. Мифтах абый, сугышта нинди корал белән сугышырга туры килде? Минем винтовка кыска гына винтовка. Карабин.
Мифтах абый, менә безнең малайлар армиягә китәргә хыялланалар, әзерләнәләр бик нык. Менә хәзер алар күрсәтерләр АК-74 автоматын сүтү җыюны. Сез үзегезнең оценканы бирегез әле. Егерме дүрт ярым секунд нормативны үтәделәр.

Без пешергән салат боткасын алып карагыз әле, бәя бирегез әле. Хәзер бирәм кызым. Булган микән? Солдат боткасын ашаганмы, юкмы? Тәмлеме? Прекрасно.

Мифтах абый, безнең кулларда чын солдат хатлары, 41 нче елгы хатлар. Ул вакытларда шушылай җибәрелә идеме хатлар? Обязательно шушы почмак җибәрәләр, потому что бөтен хатлар тинтеру аша үткәрелә. И обратный туда. Мифтах абый, сез дә хатлар яза идегезме? Вакыт кала идеме хат язырга? Сугыш вакытында җибәреп булмыймы утка кергәндә, так? Ә уттан соң без пополненияга чыгабыз, ял итәргә. Шул вакытта безнең вакыт була хат җибәргән. Башта бу вакытта хат язарга вакыт табабыз инде. 41 елны язылган хат Александр Уразаев якыннарына хат язган. Өзек укыйм әле менә мин дә. Пока монда көн итү яхшы. Ашау ягы да алай начар түгел. 750 грамм икмәк бирәләр. Хатны алу белән шунда ук язарга тырышыгыз. Безнең учение тәмамлана, безне сугышка кертәчәкләр. Бәя.
Хуш сау булыгыз, исән йөрегез үзегез дә. Бу Александр Уразаев, ни кызганыч, 43 нче елны ятып кала яу кырында. Исән кайталмый.